Léif Frëndinnen a Frënn, Dir Dammen an Dir Hären, mir stinn hei vrun engem Symbol, wéi mat ëffentleche Gelder fir déi räich Leit gebaut gëtt amplaz fir den Normalverdinger a virun allem déi Jonk Wunnraum an der Stad ze schafen. An dësem Quartier, deen direkt hei hannerun eis ass, huet de Staat dem Fonds de rénovation de la vieille ville säin Immobiliëbesëtz iwwerschriwwe mat der Missioun, dat alles fachgerecht ze transforméieren an duerno nom Muster vun der Vente emphytéotique ze verkafen. Amplaz deenen normale Leit ze erlaben, an der Stad ze wunnen, baut de Fonds de rénovation mat ëffentleche Sue fir d'Schickimicki-Gesellschaft vu Lëtzebuerg. Dat gesäit dann esou aus, Hei op dëser Plaz gi vum Fonds de rénovation de la vieille ville 45 Luxusappartementer, Büroen an 119 ënnerierdesch Parkinge realiséiert, dat alles mat ëffentleche Suen. Déi Wunnenge ginn dann un déi, déi am meeschte bezuelen, an do gi se versteet. Dat féiert zu horrende Präisser, déi fir den Normalbierger onerschwénglech sinn, vu jonke Leit guer net ze schwätzen. Dës Wunnengen, virun deene mer hei stinn, si mat 4.652 Euro de Meter carré ugesat ginn a schliisslech mat engem maximale Präis vun 9.022 Euro de Meter carré verkaf ginn. Aus dësem Quartier am Zentrum vun der Stad gëtt op déi Aart a Weis e Luxembourg Hills, e räiche Ghetto, wou eng privilegiéiert Klass kann investéieren an dann och nach verlaangen, d'TVA vun 3 Prozent zeréckbezuelt ze kréien. Dëst ass iwwregens net deen éischte Projet vum Fonds de rénovation. Eng 100 Meter méi wäit, um Fëschmaart, nach méi wäit hannendrun, ass e Projet no deem selwechte Muster realiséiert ginn. Do ass och en anere Projet am Gaang, nämlech dee vun de Schwëstere vum aarmen hellege Franz vun Assisi, mäi Liblingshellegen. Well keen Nowuess méi do ass, hunn d'Nonnen hiert aalt Klouschter un eng Immobiliegesellschaft mam Numm Le Cloître verkaaft an elo gëtt do e juteuxë Projet résidentiel Saint-François realiséiert mat Luxuswunnenge vun 200 Meter Carré zu engem Verkafspräis vu 16.000 16.000 Euro de Meter Carré, dat heescht 3,3 Milliounen d'Stéck. D'PAP-Autorisatioun vun der Stad Lëtzebuerg ass en attente. Esou gesäit also déi reell Wunnengspolitik am CSV-Staat an an der DP-Stad Lëtzebuerg aus. Mir wëllen awer elo och d'Gesamtheet vun der Wunnengsfro hei zu Lëtzebuerg uspriechen an nach eng Kéier eis Alternativen duerleeën. D'Fuerderungen no bezuelbarem Wunnraum stinn op all Plakat vun all Partei. a se stinn an all Wahlprogramm, awer e glafhafte Wee zum bezuelbare Wunnraum steet nëmmen an engem Wahlprogramm, deem vun déi Lénk. D'Loyere fir Appartementer sinn zwëschent dem éischten Trimester 12 an 13 ëm 8,81 Prozent gestigen. Dat an der Kris. Déi gefuerdert Loyeren fir eng Wunneng mat zwee Schlofzëmmer sinn am zweeten Trimester 2013 1.390 Euro mat dräi Schlofzëmmeren, dat ass en Duerchschnitt, a mat zwee Schlofzëmmeren a mat dräi Schlofzëmmeren 1.873 Euro. De Mindestloun brutto ass nom éischten Oktober 1.921 fir den Onqualifizéierten an 2.300 Euro brutto. zielt een d'Wunn-Niewekäschten dobäi, well et geet jo net duer mam Loyer, da brauch eng Famill ee Mindestloun fir d'Finanzéierung vun enger Wunneng. Sou mellt dann den Observatoire de l'habitat, datt 16.000 Stéit zu Lëtzebuerg Ze vill enk wunnen an 18.000 am Surrégime financier, dat heescht se bezuele méi wéi se sech eigentlech kënne leeschten a mussen dann Ofstrécher maache bei liewensnoutwennegen aneren Ausgaben. Am europäesche Vergläich sinn déi Aarm vu Lëtzebuerg am Allgemenge besser gestallt wéi an deenen anere Länner. Sou gi bal all DM-Haushalter un, dass se sech nach ëmmer kënnen eng Moolzecht mat Fleesch oder Equivalent, wann se Vegetarier sinn, jiddwer zweeten Dag leeschten. Déi Besserstellung stëmmt awer net fir de Wunnberäich. Genau zwee Drëttel vun deenen aarme Stéit ginn un, dass fir si d'Wunnkäschte schwéier z'erdroe sinn.

Ee couragéierten héije Staatsbeamten aus dem Wunnengsbauministère, en demissionäre Member vun der vum Verwaltungsraute vum Fonds de Logement huet et op de Punkt bruecht, Am Zäitraum 2002-2012 huet de Fonds de Logement järlech duerchschnëttlech 63 Wunnenge gebaut, dovunner nëmmen 27 an eng hallef Locatiounswunnengen. D'Société nationale des habitations à bon marché mécht et e bësse besser, mee a bal 35 Joer huet de Fonds de Logement nëmmen 1.703 Locatiounswunnenge gebaut. Déi ëffentlech Wunnengsbaugesellschafte si vill ze schwaach opgestallt. Deen neierdings vum Wunnengsbauminister ugekënnegt Baupläng, dat si sou Perspektive, 40.000 Wunnenge seet en einfach sou an d'Loft eran. Deene Projektioune feelt jiddwer realistesch Grondlag a se sinn och zäitlech absolut net festgeluecht. Et ass eng Illusioun ze gleewen, wéi déi Liberal et selwer nach kaum nach gleewen, datt de Maart d'Situatioun kënnt reegelen. De Wunnengsmaart ass kee Maart wéi en aneren an eng Wunneng ass och keng Wuer wéi eng aner. D'Gesetz vun der Offer a vun der Demande ass pervertéiert. Wann en däitschen oder e franséischen Auto ze deier ass, kann een e koreaneschen oder e rumänesche kafen. Et kann een awer net eng koreanesch oder rumänesch Wunneng kafen oder lounen. De Wunnengsmaart hänkt ëmmer nach u virkapitalisteschen Zoustänn wéi der Grondrent. Et ass e gefesselte Maart. Duerfir trieden déi Lénk dofir an, datt déi ëffentlech Wunnengsbauprogrammer drastesch erhéicht ginn, an hu gerechent, dass de Wunnengsbau, zielt een de privaten an den öffentlechen zesummen, 6.500 Eenheete pro Jor misst ziele fir dem aktuelle Mangel an der weiderer demographescher Entwécklung gerecht ze ginn. Déi öffentlech Gesellschaften, déi fir de Wunnengsbau zoustänneg sinn, mussen ausgebaut, anerer, regionaler a lokaler, mussen dobäikommen. Den ëffentleche Wunnengsbau ass keen Defizitgeschäft. Ëffentlech Locatiounswunnenge brénge Loyeren an, och wa se reguléiert a gestaffelt sinn, déi d'Investitioun amortiséieren. De Wunnengsbau ass konjunkturfördernd, en ass aarbechtsintensiv an ausseruerdentlech diversifizéiert, an alles dat ass jo, wat d'Land an dësen Zäite brauch. Ouni resolute Kampf géint d'Buedespekulation ass eng Léisung vun der Wunnengsmisär net ze fannen. Mir sollten als Lénk och driwwer nodenken, wéi ee kann um lokalen oder regionale Plang eng öffentlech Kadasteranalys virhuelen, aus där een dann Präzis Wunnengsbauvirschléi kann ofleeden, déi net einfach doranner bestinn, de Perimeter vun de Gemengen z'erweideren an der Zersiidlung vum Land weider, déi Zersiidlung do weider ze dreiwen. Wichteg ass et ze bemierken, dass fir eis den öffentliche Wunnengsbau kee Wunnengsbau fir déi Aarm, mä fir déi Normal ass. Haushalter an extremer Prekaritéit brauchen zousätzlech besonnesch Moossnamen, wéi et zu engem Deel schonn haut duerch Organisatioune wéi d'Winningshëllef gemaach ginn. Elo hu mer awer do nach mat engem groussen Tabu ze kämpfen. Vill Gemenge wëlle keen ëffentleche Wunnengsbau, well se mengen, se giffen domat aarm Familljen unzéien, déi se net wëllen. Ofgesinn dovunner Dass Gentrification, dat ass also d'Suerg, chic ze sinn an nëmme chic Schichten an der Populatioun vun enger Gemeng ze hunn an déi Stéit mat bescheidenen Akommen ze verdrängen. Ofgesinn dovun, dass Gentrification eng Astellung ass, déi ze verwerfen an ze bekämpfen ass, berout se och op enger Illusioun. Och an eisem Land braucht et öffentleche Wunnengsbau, net fir déi Äermst vun den Aarmen, mee fir déi Normal. Ee Vergläich, An Holland, dem liberaalste Land vun Europa, sinn 32 Prozent vun de Wunnengen ëffentlech Locatiounswunnengen, a Frankräich ëmmer nach 17 Prozent, zu Lëtzebuerg manner wéi zwee Prozent Dat kann net esou weidergoen. D'Gemenge fille sech meeschtens net fir den ëffentleche Wunnengsbau verantwortlech. Si verweisen op de Fonds de Logement an d'SNHBM. Dat muss sech änneren. Duerfir fuerdert déi Lénk, datt et d'Zil muss sinn, datt all Gemeng iwwer 10 Prozent ëffentlech Wunnenge verfüügt. Fir dat awer och ze erreeche soll d'Dotatioun, dat ass den Transfert vu Sue vum Staat un d'Gemengen, deelweis vun dëser Zéng-Prozent-Richtlinn ofhängeg gemaach ginn. Och de kommunale Wunnengsbau giff en da stattfannen, ass kee Verloschtgeschäft, am Géigendeel, e gëtt zu 70 Prozent subventionéiert. Déi Gemengen, déi Locatiounswunnengen hunn, verdinge Geld drun. Grad esou fuerdert déi Lénk, datt déi fakultativ Bestëmmunge vum Wunnengsbau-Paktgesetz, datt eidel Wunnengen a Bauland, wat brooch läit, vill méi staark muss besteiert ginn, obligatoresch muss ginn a verallgemengert. Dat kann zu enger gewësser Entspanung um Maart féieren. Et handelt sech hei ëm ganz vill Dausend Immobilien, Immeubles bâtis oder non bâtis. Ech géif dermat schléissen, fir awer nach e Wuert ze soen iwwert bessert Wunnen a bessert Liewen. Déi Lénk wäerten sech an nächster Zäit verstäerkt mat de Rechter vun de Locataire befaassen, andeem mer eis och méi direkt u si wenden, eng Loyersieweschtgrenz fuerderen, déi obligatoresch Aschreiwung vum Wunnengswäert an de Bail à loyer, d'Aktivéierung an d'Opwäertung vun de Mietkommissiounen an den eenzele Gemengen. Eng besonnesch Opmierksamkeet wäert dobäi d'Ënnerstëtzung vun deene Leit, déi elengerzéie gëllen, wat jo bekanntlech an hirer grousser Majoritéit Frae sinn. Eng Campagne vun déi Lénk zu dësem Thema war fir dës Zäit virgesinn, huet awer wéinst den Neiwalen misse verluecht ginn. Déi Lénk fuerderen d'Albaussanéierung och fir locativ Wunnengen an eng Reform vum Energiepass. Mir wäerte fir de gesetzleche Schutz vun neie Forme vum Zesummeliewen antrieden an och fir d'Wunnrechter fir jonk Leit antrieden. Et geet awer net nëmmen ëm Fuerderunge géigeniwwer dem Staat, de Gemengen, der Lobby vun de Promoteuren an de Spekulanten. Et ass och néideg, am Land eng breet Diskussioun iwwert e bessert Liewen an eise Stied an Uertschaften ze lancéieren. An dëser Diskussioun sinn och muenech Tabuen ze duerchbriechen. D'städtesch Liewenskultur, déi zu Lëtzebuerg keng grouss Traditioun huet, muss. e Paradigmewiessel erliewen. D'Stadzentre musse liewenswäert sinn, kulturell wäertvoll, ökologesch, kannerfrëndlech, architektonesch faszinant an net nëmme kommerziell attraktiv a businessdominant. An dëser Fro ass kreativ Imaginatioun gefuerdert a mir wäerten eis där stellen. Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet an Är Gedold an en nächste Sonndeg, wann een an der Wunnengsfro wëllt weiderkommen, de klenge Rëndelche schwäerzen uewen op der Lëscht eent. Merci.